Esselamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh. Geçen hepde wade berşimize göre inşallah päk Allah Taala'ň köklediginden Şu günki gijeden beýläk tä Allahtagalaň aýdan wagtyna çeli tamam pygamberleň, tamam öwlüýalaň, ulamalaň we tamam ynsanlaň başynyň täji bolan Behter-u Mehter, Serwer Serdar-y Alem, Rahmeten lil Alemin Muhammedi Mustafa Mujtebel Muhtar Sallallahu Aleýhi Wesellemiň Inşaallah Allah Taala köklediginden kämilräk suratynda ol serweriň, ol başyň, ol rahmatyň ýaşaýyşyndan, zindiginamasyndan hyzmatyňyza ýetirer inşaallah. Inşalla näçe hepdeler wagt çeker oňa görä bi Rasulullah sallallahu aleýhi we sellemiň ýaşaýşyny bilmek ähemiýeti barada bir gysga üç möhüm matlap biz bilmeli inşalla bireme wagtymyz alsada ony hyzmatyňyza ýetirmek bir wezife. Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň ýaşaýşyny bilmekde, Zindiginamasyny bilmekde, Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň öz başyna düşen ýagdaýlarda bir muhim hemmämiziň bir hökmän bilmeli zatlamyz bar. Deslapkda, Eý, mu'min musulman doganlar! Eý, jowan dostlar! Eý, imanly doganlar! Eziz päk dinimizde imany zatlar, ynanmaly zatlar açyk näme-nämedigini päk dinimiz aýtýar. Bular bir. Ikilenji, amaly zatla, edmeli işle. Bedeniň menen, malyň menen, wujudyň menen etmeli işle we onda açyk aýdyp berýär din. Üçülenjisi, ahlagy zatla. Onda dinimiz açyk aýtýar, Gümmer-ýammar bolsa bolamaly, bolmasa bolmaly, gürrüň ýok. Ine, şo jürek Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň ýaşaýşy-da kamyl açyk. Aý, bir wagta bir işler etipdir, näme-nämedigä bilinmedi, näme-nämedigä belli bolmady diýilýän bir ýagdaýy ýok. Heýwir-bir geň zat aşa. Heýwir bilinmedik ýagdaýy ýok. Eý, dostlar, bir boljak zat däl-ha şu başga ynsanlara. Pikir etseň görüň, bir adam eneden dünýä gelmäkä, tä dünýeden geçipdi, dünýeden geçip mübärek gabryna jaýlananda dagy-da hemme ýagdaýlaryny bilmek bir boljak zatdy-ýa bir adamyňkyny. Ýeriň ýüzünde tuly taryhy beşerde, tuly taryhy ynsanyýetde birje şahsyňky belli. Tapyp bilse tapasyn insalla. Başarsa zaklasylla. Başarsylla bir insanyň tamam biogirafisini çykaryp, tamam ýaşaýşyny çykaryp, zindigisiniň hususy ýagdaýlaryny başarsa bilip bilasylla. Boljak zat däl. Hiç wagtda insan akly kabul etmeýär. Emma Rasulullah sallallahu aleýhi wesellemiň tamam ýagdaýlary açyljak. Beýdipdir, şeýdipdir, beýle bolupdyr, şeýle bolupdyr, açyk ýagdaý. Enemiz hezreti Aişeýi Syddyka razyýallahu anhadan sorapdyrlar, Ýa ummel mu'minin, eý musulmanlaryň enesi, Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň ahlagyndan aýt diýipdirler. Enemiz Aişe aýdypdyr, Kana hulukuhu el Kur'an.

Kurany Kerimde imany salyh, amaly salyh, etikady salyh, ahlaky salyh ynsanlara ders berýär dämi? Şuň zindisi Rasulullah jan diýipdir. Bir suraty, bir mysal, bir şuň öz ýaşaýşy kamyl Kurany Kerimiň tefsiri, Rasulullah janyň ýaşaýşy.

Bir mürepbi, bir baş, bir olakan, bir ene, bir rawanşenas ýa bir her bir reştede bir baş bolan adam bolsa, aýa bolarmy şol adam öz muwaffagyýetini, Meselen, sen werziş etjek bolsaň, palan ýol bilen bol, çon men murapbiý boldum, ulukan adam boldum, şü tüýsli werziş etdim. Ho, mundan aşyna haýyrlanýaň. Indi şyl adamyň başga ýaşaýşyndan haýyrlanyp bolýamy? Oglan guşagy barada, ene-atalygy barada, meriz wagtyň, puluň bar wagty, puluň ýok wagty, ýok, olary bilmeýär ol adam. Bir däne bir muwapyk bolan zady bar, şoňa görä-de tejribesini aýtýar. Ýa her kim bolsun. Emma Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň ýagdaýy, dykgat ediň, bi Allah Taala ony bir mukaddes edensoň, muň özüniň bir gudsyýeti bolansoň, nuranyýet, bereket, rahmaty bolansoň, ruhanyýeti bolansoň, meriz ýagdaýy bolsa, Resulullah jan näziremişdik meriz wagtynda, ondan ders alyp bolýa. Sag wagtyň ders alyp bolýa. Puluň ýok, garyp wagtyň, ders alyp bolýa. Malyň ba wagty, ders alyp bolýa. Olaň uşagyň ba wagty, ders alyp bolýa. Ýetimlik çekdiňmi, ders alyp bolýa. Ulukam baş bolduňmy, ders alyp bolýa. Öýüň eýesimi, ders alyp bolýa. Şäheriň eýesimi, ders alyp bolýa. Keşweriň eýesimi, ders alyp bolýa. Dünýe boýunça patyşamyň, ders alyp bolýa. Üstüňden bir gözläp duranma, Şägirtmiň, ders alyp bolýa, ustatmyň, ders alyp bolýa, ahunmyň, ders alyp bolýa, mollamyň, Resulladan ders alyp bolýa. Her bir ýagdaýy bolsun. Inşa Alla öwde ýaşaýyşda görersiňiz, her bir ýagdaý bar bolsa insanda, Resullajan hut şu ýagdaýy geçiripdir. Aý menä, oglan uşagyň barmy? Resullaňky-da bar. Çagajygyň aýrylymy? Resullaňky-da aýrylypdyr. Gyzyň barmy? Hawa, oglan uşagy bolmadymy? Ýok, Resullaňky-da bolmandyr. Gyzyň barmy? Hawa, oglan uşagy barmy? Bar, Resullaňky-da bar. Her bir ýagdaý bolasyn. Aý, bir insanda bir tapyljak zatmyşy? Hýu, bir kellä sygýan zatmyşy? Kelläk sygmaýar. Meni Allah Tagala Rahmetül lil alemin edip iberipdir, tamam bereket edip iberipdir, ulgu edip iberipdir. Ondan üçinem Allah Tagala Gudret kelamynda aýdýar, Lekad kana lekum fi Rasulillahi uswetun hasene. Men Rasulullany musulmanlara ulgu edip goýdum diýipdir. Ulgu boljak bolsa hemme ýagdaý ba bolmaly bolýar. Biz Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň biz her bir geň bir özüniň bir mu'jize ýagdaýy. Ondan üçinem ozalda kän eşitýänsiňiz, Aý ýa Resulullah sallallahu aleýhi we sellem şeýle eziz-de bolsa, şeýle bir bereketli adam-da bolsa, hiý eşitdiňizmi, ýaşaýşynda Jibril perişdäň ganatyna ýapyşyp uçup gezip bilenmişdik diýip eşitdiňizmi? Eşiden dälsiňiz. Ýa Mekge-i Mükerremeden Medine-i Münewwerä gidende, Jibril perişdäň ganatyny ýabşyp baryp Medinä baryp gonupdyrmy? Eden däldir. Çün ynsanlaň ýaşaýşy ýaly edip, ynsanlaň gynçylyk çekýän wagdyn o-da çekipdir. Ynsanlaň horluk ýagdyn o-da çekipdir. Narahaty wagty gözlerinden ýaş akdyrypdyr. Hoş wagtynda gülüpdir. Hemme ýagdaýlary çün ynsanlara ders bolsun we çün ynsanlara ulgy bolsun diýip, Allatagala oň köplerçe ýagdaýlaryny zol uçup beren, Ýol bir aňyrdöwerde gonup beren ozrek-de etmändi. Resulullah janyň ýaşaýşyny atdy ynsanlaň ýaşaýşy ýalydyp geçiripdir. Elbetde ýaşaýşynda mugjyza kän, keramatly kän, bereketli kän, oňa gürrüň ýok. Ýöne derkül ýaşaýşyny Allah Taala atdy bir ynsanlaň ýaşaýşy ýaly edipdir. Tä inki biz ynsanlara ders bolar ýaly. Indi bize Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň ikilenji bir ýagdaýyndan bilmeli zadymyz. Ondan çürim ulamalar aýdýar, bir adam, ulamalyň möhür möhür basyp aýdan zady şi, bir adam kafir bolsa, Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň zindigi namasyny, ýaşaýşyny başyndan aýak okysa, eger akly bar bolsa musulman bolar diýipdirler.

Hökmän musulman bolmaly bolar. Eger şi Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň zindigi namasy, ýaşaýşyndan başga hiç bir mu'jizesi ýok bolan bolsa, fakat zindigi nama diýen bir zady galan bolsa, şoň özüniň ulakan mu'jize boljakdy, başga mu'jize bolmasa-da. Emma üçülenjisi, bidewir sowatly dostlardan çüri muhim mesele. Her bir dindan, her bir ýoldan, her bir mezhepden bolsun. Birje däne bir gadymy taryhdan bir zat aýdyň. Birje däne-ha! Şoň taryhy gürrüňleri, senedi dagyk bolsun. Taryh okaýanlaň ýanyna mowredi kabul bolsun. Mutlaka iň dagykterin senet fakat Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň zindiginamasyna bar. Bu hiç bir hokgasyz aýdylyp duran kepa. Gaýgysyz tahkyk ediň, gaýgysyz gözläň, gaýgysyz soraň. Hezreti Musa, Hezreti Isa, Hezreti Adam tä Resulullah sallallahu aleýhi we selleme gelýänçä bir pygammarke yzyna düşýänlerde bar, tamam gürrüňleri mizenne bilen, Senet ýok, ýöne agyzba agyza gelýä, şoňa meňzeşdir. Ol pygamberleň şe'nini bir etek etmek däl-ha, emma Rasulullah janyň özbaşyna bu bir mugjizesi. Ýagny hesabyny çekiň, musulman adam-a Rasulullahyň sözüni gözleýä. Şony Rasulullah sallallahu aleýhi wesellem aýdypdyr. Men kezebe aleýe mutaamiden felýetebewe mak'adehu minen nar. Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem aýdypdyr, Her kim Meň aýtmadyk zadymy aýtdy diýse, her kim Meň etmedik işimi etdi diýse, her kim Mende ýok ýagdaýy maňa ýapsa, Meň-ä jaýym jähennem diýip teýýarlanybersin diýipdir. Musulmanlaryň-a ini eze-beze Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň aýtmadyk zadyny aýtdy diýmäge onlaryň zabanam lal diýip duran adamlar. Resulullah sallallahu aleýhi we sellemi öwjek bolup, öwünden-yzyndan ýalandan gürrüň ýaplamagyna ol bir näme zat? Haram zat! Mutlaka haram! Rasulullah sallallahu aleýhi weselleme senetsiz beýdipdir, şeýdipdir öwjek bolup, beý diýipdir, şeý diýipdir diýip öwjek bolup gürrüň goşmak eziz dinimizde tamam ulamalyň hökmi haram zat. Çün dini yslamy özünden goşdugy bolýa. Rasulullahyň zindigisini özünden goşdugy bolýa. Bes, Rasulullah sallallahu aleýhi wesellemiň şi indi aýdyljak gürrüňlerinde, inşallah bizde kyýamat ýakamyzy ýadymyza salyp, Hiç wagt Resulullah sallallahu aleýhi we sellemi ýalandan öwjek bolup, öwünen-iýrnen ýalgowruk bekläp, ony owadallajak bolup, inşallah, emin bolup, senetli gürrüňleri hytmatyňyza ýetireris, üstüne öwünde-de goşamars inşallah hiç bir gürrüňi. Bütin musulmanlaryň hemmesini bu barada gorkaglylar üstüne goşmaz. Emma kafirlaryň ýagdaýy. O gulak asyň ahyrky gürrüň şişi bardy, o hem syratyň gürrüňine gireýli. Kafirla sowatly hilleri bitin bilýäle, üçin ilmi taryh bar. Ilmi taryh bu senedi kabul etýä. Mysalyny aýdyp bereýin. Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem bir iki üç däne mysal. Gary Hera gitýänmişdik, on günden, on bäş günden öwrülip gelýänmişdik. Basabat kafirla Ýok baba ýalan diýmeýäle. Näme diýäle? Bu gürrüň çyn, emma ony bir ýorýäle, täwil etýäle, özi bir ýalandan bir zat. Meselem kafirlaň aýtýan zady şi nauzubilla. Hop, gitýänmişdik, dogry diýýä. Näme diýip dogry diýmesinler? Çyn, senede taryhy gazy bu gürrüň. Emma ony näýäle?

Bes bir adam ýo bu zatlar ýalan diýse gat'an şoň ýa sowady ýokdur ýa akly ýokdur. Şol kafirler kabul edip otyr muny basawat adamlar. Ýöne meselen ýorýäler ýa meselen Jibril ferişte Resulullah sallallahu aleýhi we sellem gelýä Kur'any kerim aýdýa kafirler muny gat'an kabul edýäler bolupdyr diýä ýöne hakygaty ýok Rasul Muhammet hyýaly bolupdyr diýýärler. Hyýalaty bolupdyr diýýärler. Gözüne bir zat görnüpdir, o hem gelip oba aýdypdyr diýýärler. Ine o kafirleň etip ýorşy. Ýo, ýalan diýmeýärler. Şony bitir senedi gazy. Eger ýalan diýjek bolsalar onda ilmi taryhy äpbermeli bolýarlar. Bide boljak zat däl. Meselem, Resulullah sallallahu aleýhi we sellemaý diýäýle, Ýok, hyýalaty bolupdyr diýäýle. Ony ýorup bilenakla. Ýa bir towar ensaflylar keplemeýe. Bir tofarlarda musulman bolupdyrlar. Bir tofarlarda puç zatlary şeýlekin ýorupdyrlar. Ýalan diýsele, biabraýçylyk. O hem ýöne ondan beter biabraýçylyk ýorupdyrlar. Be her hal, syhhate, senede taryhyýe Resulullah sallallahu aleýhi we sellem dünýe boýunça binezir, gaýgysyz hökmediberiň şikeste. Indi Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň ýaşaýşynda bir adam gow inşallah hefte hefte eşidip dursaňyz Resulullaň ýagdaýlaryny bilersiňiz Resulullaga içersine sahabalara mähebbetiňiz artyp kyýamat olar bilen bolmaga sebep bir ikilenjisi Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň mugjizelerini eşidersiňiz öňküden beter imanyňyza takwyýet Üçülenjisi Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň gynçylykda sahabalary bilen, şägirtleri bilen, içersi bilen horçulykda bolýan ýagdaýlaryny eşidip öňküden beter imanymyzda gaýym durup bizde gynçylykda hijre bolmalygy diýip ders alarys. Resulullah sallallahu aleýhi we sellem şägirtleri bilen, sahabalary bilen, içerleri bilen biri birine aňyrda bir mähebbet, aňyrda bir taawun, aňyrda bir arkalaşýamyşdikle ony bilip mähebbetimiz artmaga sebep bolar. We bil ahyre özümiz bilip içerimize dostlarymyzada bir Rasulullah sallallahu aleýhi we sellemiň syraty zindigi namasy ýaşaýşyny aýdyp olada Rasulullahyň mähebbetini tapmagyna sebep bolarys inşaallah. Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem Muhammedi Mustafa dädesi Abdullah kakasy Abdul Muttalyp Abdul Muttalyp, Ertir bilen daň bilen irden baryp ýortuk, gafyny kakýa, Mekge-i Mükerremede diş ýorýäniň gafysyny. Diş ýorýan çykýa, Näme, eý, Mekgäň ulukon baýary, ulukon serweri, reňgiň üýtgäpdir-a diýýä. Sen-ä bir baş adam, sen-ä bir han adam, kethuda adam, sen-ä reňgiň üýtgemeli adam däl-de diýýä. Onnaý, aýtma şony, öten agşam bir diş gördüm, ýüregime sygmandy diýýä. Kim diş görýä? Abdul Muttalyp, Resulullah janyň kakasy. Oňam näme diş gördüň? diýýä. Onda dişimde, öten agşam dişimde gördüm, bir bag meň gapdalymdan çykýa, bag ösýä, ösýä, ösýä, ösýä, baryp asmanlara gaşyn çykýa. Oňam şahalary ýaýraýa, bir tarap gündogar tarapa, bir towar günbatar tarapa. Oham heýran galmaly zat, şo bag bir ýalpyldaýa, ömrümde ojra günde men ýagtylyk göremok. Ýene-de bir geň zady, şo bag lehze-belehze hem ini, hem boýy, hem nury köpelýä. Zol köpelip dur. Hem iki gapdallyn, hem göni, hem nury köpelip otyr. Ýene bir şu diýşimde göň gören zadym, şo bagy arap bolsun, arapdan başga millet bolsun, hemme kişi şoňa hormat goýýa. Ýene bir gören zadym şu diýşimde, şo baga meň obamdaky adamlar şondan ýabyşyp dur-la. Ýene bir topar gördüm, şu obamyň adamlary eline palta alyp, şu bagy çapjak bolýa-la. Men heýran galdym şuňa diýip, bäş-alty däne geň zat bar meň şu dişimde diýip, diş ýörýäne Abdulmuttalyp gürrüň aýdypdyr. Onda o diş ýörýän aýdypdyr, Lein sadakat ru'ýake leyahrujanne min sulbike rajulun ýemlikul meşrike wal magribe, keza fi sahihi sirah libni Ibas, libni Ilýas. Onda o diş ýörýän aýdypdyr, Eý Abdulmuttalyp diýipdir. Eger seň şi diýşiň dogry bolsa, senden bir adam önjek, senden bir adam önjek, maşryk-magryp, gündogar-günbatar bitin ýeriň ýüzüniň patyşasy boljak diýipdir. Oňam Abdylmuttalip, Gören diýşim-ä dogrudyr diýip, öz ogullarynyň biri, öz ogullarynyň biri, on däne ogly bar, ogullarynyň biri şo jürek bolarmyka diýip, hemişe gözleşip duranmyş, ogullarynyň biri ýeriň ýüzüniň patyşasy bolarmyka diýip. Habary ýok ol, Serwer Serdar Alem Rasulullah Sallallahu Aleýhi we Sellem agtygy bolup geljekliginden. Ohoň bu gürrüň galyýa. Emme Aby Zemzemiň gürrüňi. Aby Zemzem Zemzem suwy Ismaýiljan pygambar oglanjyk wagtynda o suw çykýa bila belli.

Şaýat müň ýyllap dagy Abyzemzem gömügli galan bolsun. Şoň ýerdedigini bilmeýärmişdikler. Taýynki, Abdulmuttalyp, Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň kakasy bir gije ýatyka, diýşinde biri gelip aýtýar, Ýa Abdalmuttalyp! Ihfir tybah! Arassajany gaz diýip. Oňam bi Abdulmuttalyp soraýar, Seň tyba diýýäniň näme, arassajany gaz diýýäniň näme diýip. Ol o-da gitýär, bir-de oýanýar. Gorkyp bir adamlara aýtýar, biz düşünemizak diýýärler. Ertagşam ýene ýatýar. Diýşinde ýene şol adam gelýär, şol gelýän zat, Ýa Abdalmuttalyp, ihfir birrat, Gawyny gaz diýip, Aby Zemzemiň atlary-ha bular. Arassany gaz diýdi, indi Gawyny gaz diýdi. Eý, birra diýýäniň näme, gawy diýýäniň näme, düşündir diýipdir Abdulmuttalyp. O-da aýtmany gidipdir. Üçülenji gije bolupdyr. Ýene ýatypdyr, diýşinde gelipdir. O gelen aýdypdyr, Ihfir al-maznuna, Gaty bir erzişli zat bar Käbäň ýanynda, gaz şony diýipdir. Eý, maznuna erzişli zat diýýäniň näme diýipdir. Oňa çeli ýene gidipdir. Dördülenji gije gelipdir. O hem aýdypdyr, Ihfir zemzem, Oňam aýdypdyr, Zemzemi gaz diýipdir. Oňa Abdulmuttalyp aýtdyr, Zemzem näme? Zemzem, lä tunzef ebeden we lä tuzem, tesqil hajijel agzam. Ol nem Zemzem suwy. Ol hiç wagtda tökülmejek suw. Bitin kyýamata çenli hajylary suwaryp durjak suw. Şony gaz diýipdir. Onda ýerdedigini bilemok diýipdir Abdulmuttalyp. Onda palan ýerde, palan ýerde şu käbäň ýerinde garynçaň daşotada öýi bardyr, garynçaly girip-çykyp durandyr, şo taýyny gaz diýipdir. Oýana kana eline küleň alyp, on oglunyň sagat biri bamyşdy. Karys diýen ogly dünýä gelipdir, häzir dokuz ogly ýok o muga, dünýä gelmedik. Am eline küleň alyp, ogly bilen bile baryp küleň urmaga duranda, obanyň adamlary üýşüpdirler. Biz mesjidi gazdyrmaýas saňa diýipdirler. Nädip otyň, baş bolduň, bolduň-da diýip. Ýok, men gazmalyş taýyndan diýipdir. Oňam, Aý, gazdyrmajak bolupdyr, bile çekeleşipdir. Bir ogul, bir ata. Oňam Abdulmuttalyp aýdypdyr. Heý, Hudaý-eý! diýipdir. Jan Allam! diýipdir. Eger maňa on ogul berseň, diýipdir. Mende bir daýaw bolsaň, on oglum bolsa, diýipdir. Şoň birini Hudaýa seň razyçylygyň üçin şu Käbäň ýanyna damagyn çalaýyn men, diýipdir. Ol Ybrahym pygamber ýaly gydyp aýdypdyr. Men damagyn çalaýyn on oglumyň birini, diýipdir. Hulasa beýdip-şeýdip muny obaň adamlaryn kowup, beýdip-şeýdip hanlygy bilen, başdaklygy bilen, seýitligi bilen muny gazmaga durýar. Gazýa, gazýa geň-geň gadym gömülen zatly çykýar-u, yzyndan jorňullap suw çykmaga durýar. Aý, Allahu ekber! Zemzem suwy çykdy, bütin adamlady üýşüp, Bizli munda hakymyz bar, bi Ysmaýyljan pygambaryň bi zemzemi diýipdirler. Oňa muňa Abdulmuttalyp ýok diýipdir. Munda men fakat üstünden habardar bolup oturmaly. Muny bölüşmeýäs diýipdir. Ýagny müjewüri men özüm bolmaly. Oňa bir niçe gürrüňlerden soňra obaň adamsy-da boýun alypdyr-la bolýa diýip. Oňa bu ogly bile Aby Zemzemiň suwuny çykaryp, gapdalyndan howuz bejerip, bitin hajyla gelip-de, Aby Zemzem suwundan içmeli edip goýýa. Bes, ikilenji, indi şu zamana çenli biz Aby Zemzem içip bäs. Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň kakasy bolan Abdulmuttalyp Aby Zemzem guýusyny gazypdyr, şondan bäri gömülen akdy Alhamdulillah, bütin alam-jahany suwaryp duran Aby Zemzemdir. Oňam bi Aby Zemzem barada birje gürrüň aýdaýyn Resulullah sallallahu aleýhi we sellem gürrüň oňam äsli gürrüňe girer. Ýöne Pygambarymyz aýdypdyr, Äýetu ma beýnena we beýnel munafikin ennehum la ýetezallawna min Zemzem. Rawahul Buhari we Ibn Maje. Resulullah sallallahu aleýhi we sellem aýdypdyr, Biz menen mynafyklaň arasynyň alamaty şudur, Mynafykla aby zemzem içende, datyp sowulýandirler diýipdir. Emma musulman aby zemzem içende, ganyp, ganyp, ganyp, doýup, doýup içýändir diýipdir. Hokgal içýän näder Aby Zemzemden musulman adam. Emme mynafyk adam şoňa garaz ygtykady ýok bolup dadahana goýýandyr diýipdir. Bider Aby Zemzem barada Resulullah sallallahu aleýhi weselem aýdan sözi, Hulasa indi oň eýesi Abdulmuttalyp boldy. Emme Abdulmuttalyp nezr etdi. On oglum bolsa, Hudaý maňa on ogul bolup berse, şoň biriniň damagyny çaljak diýdi. Hemze, Abbas, Abu Talyp, Abu Läheb, Harys, Zubeýr we başga, başga, başga, başga, onulanjysy Abdullah dünýä gelýär. Rasulullah sallallahu aleýhi wesellemiň dädesi. Oňam oglanlaryn bir gün üýşürýä, Jan ogul-la, men-ä ozal şol Abizemzem gaçjak bolamda birime kynçylyk çekensem bir nezir etdim, on oglumyň birin damagyny çaljak diýdim, Hudaý üçin, men ony bitirjek diýipdir. Bir mert adamymyş tik-de Abdulmuttalyp-da. Oňam oglanlary aýdypdyr, Bolýa diýipdir, on ogluň birini nädip intihap etjek diýipdir. Onda çäre ýok, gurra çekeýliň diýipdir. Gurrada kime çyksa, şony bir kabul edeýin diýipdirler. Oglanlarynyň hemmesi bolýa diýipdir. Oňam gurra çekmeli bolanda, Abdullah iň ogullarynyň kiçisi hem-de gowusy bolansoň, Abdulmuttalyp açyk aýtýarmyşdyk, Aý, jan Allam, Abdullah çykmawersin! diýip. Oň gurrany çekenlerine Abdullah çykypdyr bir-de. Aý, Abdullah çykdy diýip, mert bolmaly men diýip, ulukan pyçak alyp, Abdullah-da kişejik oglan elinden tutup süýräpdir, Ýör Käbäň ýana diýipdir. Damagyňy çalmaly bolýan seň diýipdir. Ýüregini läp dag basyp men damagyny salmaly nezir etdim diýipdir. Heý, obaň adamlary turupdyr, Eý, beýtme, sen beýtseň ýene bir bijir zat nezir ederi ýörer, oglumyň damagyny saljak diýeri ýörer diýip, sen etme muny, ýok diýipdir. Men damagyny salmaly diýipdir. Ynha, Abbas ol hezreti. Hemzäň doganlary bulady hemmesi üýşüp ýerli aý däde muny etme bir ýol tapaýyly beýtme sen diýip on Apbas o kişejik oglanjyk kiçi ballary Abdullany çekip aýagynyň eteginden hakgaýt aýagy bilen basyp damagyny saljak bolupdyram bommaly çekip alyp şol Abdullaň ýüzüne ýara düşüpdir soňram soňram dagda tä dünýeden geçýänçä Abdullaň ýüzünde ýara bady diýäda bi her hal Abdulmuttalyby razy etip bilmändir-le, men damagyny çalmaly diýipdir. O hem bu-la obaň adamsy üýşüp aýdypdyr. Biz beýtmäýi diýipdir. Falan ýerde bir bilimli alym adam bar. Ýör, şoňa geňeşeýli, şo näme höküm etse, şony edäýeli diýipdir-le. O hem bolýa, oglanlary näçe adam-la üýşüp, şu bilýän adama barypdyrlar. Ol adam aýdypdyr, gowy dykgat edäýliň, Bütin taryhy kitaplarda baş aýtýan gürrüňlem, senetli gürrüňle. Häli aýtdym gürrüňleri. Ol adam aýdypdyr, Siz şu damagy çaljak diýen ogluňyzy bir tarapda goýuň, bir tarapda-da on däne düýe goýuň diýipdir. Oňam gurra çekiň diýipdir. Eger düýelere gurra çyksa, onda on däne düýäň damagyny çalyň, şoň bitaryhasyna diýet hesap bolar, fidýe hesap bolar, bolar diýipdir. Emma oglana çyksa diýipdir. Ýene bir on düýäni artdyryň, ýigrimi düýe etdeň, gaýta gurra çekiň diýipdir. Ohan diýä çyksa ýigrim diýäň damagyny çalaň. Diýäk çykmasa ýene bir on diýe artdyryň. Otuz diýe bir tarap, Abdulla bir tarap. Hulasa mun bolýa diýipdirler. On diýäni bir tarapda goýupdyrla, Abdullany-da bir tarapda goýupdyrla. Gurra çekipdirle, Abdulla ak çykypdyr. Ýani Abdullaň damagyny çalmaly. Hop, bolmady. Ýene bir on diýäni artdyrtdyr-la. Ýigrimi diýe. Ýigrimi diýe bir tarap, Abdylla bir tarap. Gurra çekipdir-le, ýene Abdylla çykypdyr. Abdyllaň damagyny çalmaly. On diýäni ýene artdyrtdyr-la. Otuz diýe bir tarap, Abdylla bir tarap. Ýene gurra çekipdir-le, Abdylla çykypdyr. Kyrk diýe, Abdylla çykypdyr. Elli diýe, ýene Abdylla çykypdyr. Altmyş, ýetmiş, segsen, togsan, ýüz diýe. Ýüz diýe bir tarapda, Abdylla bir tarapda. Gurra çekipdirler, ýüz diýäge çykypdyr, bütin hemmesi begenişip, gygyryşypdyrlar, Aýl, maksadyňa ýetdiň, indi ýüz diýäň damagyny çal, Abdylla rahat boldy diýip. Abdylmuttalyp, Ýok diýipdir. Üç gezek gaýta gurra çekjek, üçüsinde-de diýe çyksa men ýüz diýäň damagyny çalaýyn, gowy görýän oglumyň tarapyndan diýipdir. Ýene gurra çekipdir. Ýüz diýäk çykypdyr. Ýene gurra çekipdir, ýüz diýäk çykypdyr. Indi boldy diýipdir-de. Ýüz däne diýägiň damagyny çaldyryp, ýüzüni gurbanlyk edip, alan alanyňky, her kimiňki diýip, ine bir-de Resulullah sallallahu aleýhi wesellemiň Abdullah diýen dädesi damak çalynmadan galyp, ol ýüz däne diýe oň tarapyndan gurbanlyk edilipdir. Emma indi Abdullah ulaldy. Bireme ulalyp, bireme ulalyp, Abdulmuttalyp ogly Abdullah iň kiçi ogly. Oňam bi Abdullah bir owadan, gowy dikkat ediň. Beter bir owadan oglan, beter bir ýüzi-gözi nurly oglan bolansoň, kän muňa

Ýagny, şo wagt häzir Aziz din gelmäkä, oňa fitrat zaman diýilýär. Onda-da aralarynda bamyşdik, meselem, gyz oglan men özüme akt etdim diýmeli, erki oglan men kabul etdim diýmeli, iki däne şaýat bolmaly. Ol aýdýarmyşdyk, Abdulla, dogruja il ortasynda nika bolsun, men alaýyn diýýärmişdik. Ýagny, bagyşlaň, zynaga mübtela bolmandyr. Resulullah sallallahu aleýhi wesellem aýdýar, mübärek sözüni okaýaýyn. Lem ezel unqalu min aslabit tahirin ila arhamit tahirat. Hezreti Adamdan bäri tä enem enem Äminäň rahmyna gelýänçä men zyna bilen geçemok diýipdir. Halys arassa adamdan arassa rehme geçendirin. Arassa adamdan arassa rehme, arassa adamdan arassa rehme tä geldim gelnim Äminä gelýänçä hiç Hezreti Adamdan bärik meň içimde haram neme ýokdur diýipdir. Behärhal, muňa bitin gyzyla datly habar atýan Abdylla-da ýok diýipdir. O hem Abdylmuttalyp oglunyň elinden tutup, Wehep diýen adama baryp, onda gyzyň Äminäni meň ogluma berjekmiň? Berjek. Iň Mekgede bir abraýly hanabada bir haýaly, edepli, äfif zenan, äfife zenana ine Äminäni Abdylla jübtleýärler. Geň zatçy taýy bitin taryh kitaplarda bar. Indi Mekgäň gyzlary Abdullah hiç zat diýenoklar. Izdiwaç bolandan soňram. Abdullah heýran galypdyr. Äse Mekgäň gyzlary nymzahym bolanoklar. Oňam Abdullah aýdypdyr, ahyr birewinden çykypdyr, Hiý, indi maňa habar atýanyňyz ýok diýipdir. Onda o zenana näme diýipdir? Bilmeýäs näme diýendigini. Sen Ämine bilen izdiwaç edmäkäň, seň maňlaýyňda ýüzüňde bir nur bardy. Hemmämiz şoňa aşykdyk diýipdir. Emma sen izdiwaç edeňden soň ýüzüňde ol nur ýok diýipdir. Ýagny Resulullah sallallahu aleýhi wesellemiň nury ozal Abdulmuttalybdamyş. Soňam Abdullaha geçipdir. Abdullahdan-da Äminäň rahmyna geçipdir. Wezipe-amanatyn bitiripdir, tamam bolupdyr. Äminäň rahmyna geçipdir.

Abdulla ýigrimi bäş ýaşa baranda bi tijaret etýärle bilen Medine-i Munewweräň aňyrsynda bir ýerik tijarete gitýärle. Oham ýolda Merizli ýa Abdulla, Resulullah sallallahu aleýhi we sellem göwrede, Äminäň göwresinde, Abdullah de ýigrimi bäş ýaşynda ýolda meriz bolýar. Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň dädesi. Oňam ol kerwendäkilaý diýýä, Sen häzir ştada gal, Mekge-i Mükerremäge barýança dört ýüz, bäş ýüz kilometr ba, gaýtam heläk bolarsyň. Abdullah-da gowy diýýä. Men ştada Medine-i Münewwerede daýylam ba diýýä, daýylar şu Medine-i Münewwerede. Şolaň arasynda galaryn diýýä. Oňam şo daýylarynyň arasynda galýa. Oňam kerwen Mekge-i Mükerremäge gelýä. Abdulmuttalyp gowy görýän ogluny kerweniň öňünden çykyp görjek bolýar. Görse ogly ýok. Hany meň oglum Abdulla diýýär. Onda o meriz boldy, Medine-i Munewwerede galdy daýylarynyň ýanynda diýýär. Soňam o ulukhorrak, daýawrak oglunyň mirini iberýär, Bar, ol ballyňyzyň ýagdaýyndan habarly boluň diýip Medine-i Munewwerege. Oňa o-da gelip görse, Abdylla dünýeden geçipdir, tamam bolupdyr. Oňam şondan yzyna öwrülip gelip, Mekge-i Mükerremä habar berýär. Abdylmuttalybyň iň körpe ogly Abdylla Medine-i Münewwerede jaýlanypdyr, Resulullah sallallahu aleýhi wesellemiň şäherinde dünýeden geçipdir. Abdulmuttalib doganlary hemmesi bitin bir narahatçylyk bolýa. Indi Rasulullah sallallahu aleýhi wesellemiň amanaty Abdullaň wezipesi tamam boldy. Onuň atalyk indi terbiýesini boýun almak gerek däl. Oň terbiýesi Allah Taala men özüm terbiýet berjek. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Meni Hudaý terbiýet berdi. Meň terbiýetimde ýerine ýetirdi diýip Rasulullah sallallahu aleýhi wesellem aýdýa. Ohom hulasa Abdullada dünýeden geçýä. Resulullah sallallahu aleýhi wesellem-de Äminäň göwresinde. Emma bir olakan waka bolýa, şony-da hyzmatyňyza ýetirip, inşaallah, Päk Alla köklediginden indiki hepde Resulullah sallallahu aleýhi wesellemiň dünýä gelşinden gürrüň ederis. Oňam ahyrkyrak günlerinde Äminäň göwresindeka Abrahaň gürrüňi bolýa. Ýemeniň patyşasy. Ýemeniň patyşasy şi hajy wagtlarynda Soraýar, Näme şu adamlar kerwen-kerwen bir ýerik gitýär diýýär, Abraha soraýar. Oňa ýanyndakylar aýdýar, Ol Mekgeýi Mükerremede Beýtulla bar, şoňa haja gidýärler diýýär. Onda näme etjek beýdip daş ýerlerik musafirat çekip ýörüp, men özüm bitadawr, ol okan gowy zat bejereýin, meger nämeden oň sahtimany nämeden? Onda daşdan diýýärler. Onuň üstüniň parçasy nämeden? Atýeş nezri parçalardanmy? Onda bolýa. Gyzyldan, kümüşden, bihterine zatlardan men gowy bir öý bejererin ştada. Onda melek oňa gitip ýörmäň-de, zor bilen-de bolsa adam saklar. Bir owadan öý bejerýä. Meselen, ybadathana-ow, kybla bolmaly-ow, käbe bolmaly-ow. Muhym, adamlara-da hökmän şoňa gaşyň gelmeli. Birnäçe adamlary-da kireýine tutup goýup, şoň başynda ybadat edip durmaly, meselem, şoň başynda etjek işlerini etmeli. Be her hal, bir gün bir jowan ogullaň biri gaýrat edip, Bolmaz, mundan kybla bolan boljakmy diýip, bir gün hiç kim habary ýokka, bir heýwanyň eçegelerini, aşgallaryny baryp şoňa guýup, otlaýar ýaňkyny, äbrahaň çalandy. Onda Ebrehe näme habar diýýär? Onda ýanyndakylara aýdýar, Ol Mekge-i Mükerremä gidýänleň biri seň bi ýagdaýyňy kabul etmeýäs diýip, ony otlapdyr diýýär. Onda men hökmän şony dargadaryn diýýär. Şol öýi Käbe-i Muazzamany, Beýtullahul Haramy, Mekge-i Mükerremedäki bütin musulmanlaryň kyýamata çenli şu mahal hemişe kyblany dargadaryn diýip aýtýar. Oňam altmyş müň goşun ýygnap, oňam ulukon-ulukon araplaryň gorkýan zadydy filmişdik, näçe müň fil ýygnap, ulukon filli Mahmut diýen bir filleri bar, ýeriň ýüzüniň ulukon fili diýip özleri aýtýanmişdikle, şoň mine münüpdi bitin gaýtýalada bäri. Ýolda kän araply jahad etýäle, Beýtullahylharamy ýykjak bolýa diýip hemmelerini gyryp Ebrehe basýa olar. Oňam gelýärler Mekgeýi Mükerremäň ýakynjak ýerine düşýärler. Oňam Ebrehe bir adam iberýär, Bar şu obaň ýaşulusyna aýt, Eger uruşsa biz tarapy basýas oňa gürrüň ýok, ýok biz uruş diýip gelemizak, biz fakat şi Käbäni ýykjak, oňamda gitjek başga etjek işimiz ýok diýip. Oham ol aradäki hem muterjim hem aradäki adam gelýä obaň ýaşulysy kim om abdulmuttalyp diýýäl rasulullah sallallahu aleýhi wesellemiň kakasy şo wagtda bamyşda kakasy oham abdulmuttalyp aýdýär näme aýdyberiň onda şi käbäni ýykjak diýip äbrehe gelip oty goşunkeşi etipdir leşgerkeşi etipdir diýýär Haý, ondan çyn näme Azat diýýä. Ýöne meň iki ýüz däne düýämi alypdyrlar diýýä, siziň serbazlaryňyz, Äbrahaň serbazlary. Şu iki ýüz düýämi bersele diýýä, başga zat men işim ýok diýýä. Bu aradäki adamyň pikiri harap bolýa. Näme diýýäň sen diýýä, aýtjak zadyňy gel Äbrahaň özüne aýda-ha diýýä. Oňam Äbraha gaşyn getirýä. Şo wagtda Abdulmuttalyp ýüzden geçipdir ýaşy. Uly kon bir, haýbatly, onda-da daýaw. Göreňde bir owadan adammyş-da. Abraha görüp, bir owadan, haýbatly adam, maňa hormat goýup, oturyp, düşüp, oň bilen bileje Abdylmuttalypem bir düşekde oturýa. Oň ýanyndaky müterjimine aýtdyrýa, Hajaty näme, muň maksady näme? diýýä. Onda Abdylmuttalyp aýdýa, Seň serbazlaň meň iki ýüz däne düýämi alypdyr diýýä, meň düýämi ber diýýä. Oňam Abraha aýdýa, Weý, nätdiň muny, ýoýduň-da, diýýä. Men seni göremde, sen bir ulukan adam, haýbatly adam, Aý, şu käbäni ýykmasana! diýseň, men-ä ýok, ýykjak diýmäge utanaryn diýip, içimden şeý diýip otyn. Sen bu käbäni gürrüň etmän, düýäňi gürrüň edip otyň-a, diýýä. Hany biziň eşidýän gürrüňlimiz, Käbäň döwründäki araplar käbäni gowy görýä, dinini gowy görýä, imanyny gowy görýä diýip, sen düýäňi sorap otyň, akyň salymmy sen, garry diýipdir. Onda Abdulmuttalyp aýdypdyr. Ana Rabbu l-ibil we inne lil-beýti Rabben seýemnahu ente we zak. Abdulmuttalyp ulukan adam bolup aýdypdyr, Meň küýzäni düýäm, meň wezipem düýäni saklamak diýipdir. Ol öýüň öz eýesi bar, özi saklar diýipdir. Ony saklamak meň wezipem däl diýipdir. Meň küýzäni düýäm ber, men bulary saklamak wezipem diýipdir. Hala Käbe diýipdir, Ýoluň açyk diýipdir. Ebrehe aňta-taňta bolupdyr. Aham Abdylmuttalyp Mekgeýi Mükerremedäki adamlara aýdypdyr, Hemmäňiz daşaryk çykyň, çöle çykyň, Hudaýy çagyryň. Bu taýlarda durmaň, gaýtam size-de bir zat edam asylda diýipdir. Aham özi dogry ýanyna olakan adam alyp, beýikräk ýerde pakyr gözläp oturypdyr-da, müjewür adam gidesi gelmeýän bolmaly. Olar-da ýykar, ýykmasa bir zat bolar diýip, Allatagaladan umydy barmyş-da. Oňam indi ugramakçy bolanlarynda şol Mahmut diýen ulukhan fil bir turan-a. Oňam kellesine ulukhan-ulukhan tokmak bilen, hütdük bilen baýgurtdyrlar turuzjak bolup turanakdy. Oňam eteginden Gergenek diýen çopanyň elindäki agaçlar. Şoň demirden hili barmyşdyk, naýza barmyşdyk. Baý şoň endamyny dürtüp, endamyna şony Çümdürip, endamyny gan atypdyr-la ýaňky filiň. Onda-da turanak diýip. Ahyr filiň öňünden baryp turzup-dyrla yzyna gaýtdyrjak bolup, oňam fil turup ýorgalaberipdir, ýortuberipdir, Käbä tarap dä-ha, başga tarafa. Emma öňüne geçip Käbä tarapa ugratjak bolanlaryna ugranak ýöne çöke düşüberýän bolar. Bu filiň üstünde-de, elbetde, bir gerek zatlary, möhüm zatlary ýa äbrehäň zatlary bar bolmaly, bi gitmese gelşigi ýok bolmaly.

Amul fil diýip, bitin älem-jahanda, behusus araplaň arasynda fil ýyly, fil ýyly diýip, ine, Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň dünýä geljegi ýakynlanyň alamaty bolup, bir ýyly we bitin halky bir gürrüň bolsun, Mekkeýi Mükerremede geň bolupdyr diýip, Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň dünýä gelmesiniň mugaddemesi bolupdyr. Hudaý Tagala Resulullah sallallahu aleýhi we sellem we içerileri we sahabe-şägirtleriniň mähebbetini bitin kalbymyzda goýsun, inşaallah. Inşallah indi keste Rasulullah sallallahu aleýhi we sellemiň dünýä gelşi we Irak kökgelliginden inşallah hyzmatyňyza ýetireris. Bir Alham üç Kulhuwallah Suriýe Felak we Nas okyp inşallah ötelleriň ruhyna bagş edip doga ederis okyberiň.

Ýurdumyz parahat, Watanymyz emniýet, agzybirlik, iman-abraýda, Ilahi Amin! Amin ýa mujibed-daawat! Amin ýa kazyýel-hajat! Merizlerimize şyfa, gözleýänlere kuwwat, dost-dostuň elinden tutup, arassa toýly bol, Ilahi Amin! Amin ýa Erhamer-Rahimin! Amin ýa mujibed-daawat! Resulullah janyň hormatyna, öwlüýä-enbiýalaryň hormatyna,